אז אונז שטייען מיר יעצט אין שנה רבה, און מען זוכט וואס קען מען יעצט נאך אריינכאפן, בעטן דעם אייבערשטן אז פאר מען טיילט אויס די צעטעלעך, איך דארף א גוטע צעטל, א בחור דארף א צעטל, איך דארף א שידוך, נו, א אינגערמאן דארף א צעטל, איך דארף פרנסה, איך האב זיך נישט געקאכט צו מוטשענען די יאר, בעט עס די אייבערשטער, הייליגער באשעפער, הייליגער באשעפער געב מיר א גוטע צעטל, אויב האסטו מיר געגעבן א שלעכטע צעטל, צערייס מיר די צעטל, העלף מיך, האב אויף מיר רחמנות. די הייליגע צאנזער רב זיך איסור און ליין איר פלעגט יעדע יאר. געבן א שיינע רבי דרשה פאר די שיינע פוטער זאגן יעדע יאר די זעלבע מעשה ס'איז געווען אמאל א דערפל וואס מ'האט די גוים האבן זיך צוזאם גענומען און געוואלט מאכן א נייע געזעץ דארט איז געווען א פרץ ווער ס'טרינקט זיך אן ווער ס'ווערט שיכור דארף מען הענגען. געזען וואס ס'קומט ארויס דורך טרינקען, מענטשן ווערן אינגאנצן פארפארן, מענטשן טוען נאך נישט גוטע זאכן, און מענטשן, זייער ביטער, וואס דארף מען רעדן, א מענטש, א מענטש שיקערט זיך אן, קומט זיך אן צו אלע עבירות. א גוי'אישער דארף. האט דער פרץ געזאגט, קוק אהער, פאר איך, איך האב דאך קיינמאל נישט געטרינקען, איך קען דאך נישט מאכן א געזעץ פאר איך. לאמיך מיך אנטרינקען, יעצט מיט דרייטעג, איך זיך אנטרינקען, און לאמיר זעהן וואס דאס איז, לאמיר זעהן וויאזוי מען קען דאס דן זיין. ער האט פארט האט ער זיך אנגעטרינקען, געבעטן די טייערסטע ברוינפן, די טייערסטע וויין, האט זיך גוט אנגעטרינקען, און שוין, שטעל דיר פאר וואס איז געווען, דער פארט איז ארויף געלאפן אין די גאסן מיט זיינע פאריזדיגע קליידער, און די קינדער האבן אנגעפאנגען נאכלויפן, ער האט זיך אנגעפאנגען שפילן מיט קינדער, און נאכגעפאנגען נאכלויפן מענטשן, נאכגעמאכט מענטשן, א שיכור, נאר נעבעכע. צו פארן ששון ושמחה לידים אין שטעטל, צו געבן ביזי בזיונות, א שיכור מאכט אין די הויזן, ווייסט נישט ווי אזוי ער דארף אין בית כסא, האט אנגעפאנגען מאכן די הויזן, און אויך האט אנגעפאנגען רינען פון די נאז, האט אנגעפאנגען רינען פון די אויערן, און האט אנגעפאנגען ברעכן, האט ער זיך איינגעטונקען אין די ברעכער, האט זיך געטראפן נאך ברוינפן, ס'גייט דורך דריי טעג און ער וועקט זיך אויף. און ער טרעפט זיך אינמיטן א פארק, באבראכן, באמאכט, באשמירט פון דער נאז, א רינג מיט קינדער ארום אים, ביזי בזיונות, ביזי בזיונות, און צו באלד, ווייל א משוגע כאפט דיך נישט, ער מיינט אז, ווי רשי דערציילט, איז ער אויפגעלאפן אמאל די סאבוועי אלס בחור, דו פארסט און נעמסט די טרעין, קענסט אויפן צוויי שטאק, דריי, געלאפן שנעל, א שיק האט זיך אנגעכאפט אין אייזן, פון די רעלינג, ווי זאגט מען רעלינג? און ער שרייט צו, העי יו! וואס דרייסטו איבער די גאנצע זעהסט ווי די שאקלסט די גאנצע סטעפס דא ווי די לויפסט אזוי שנעל די שאק די שאקלסט דיך אלעס די גאנצע סטעפס פאלט איין ער דרייט זיך אין די קאפ ער ווייסט נישט ווי צו גיין ער פאלט ער כאפט זעצעס ער ווערט צוהאקט ער ווערט צובאלט דער קעניג איז אהיים געקומען ער האט זיך בארואיגט ער האט זיך מורא'דיג מורא'דיג וויי געטון וואס די בזיונות ער איז דורך געגאנגען בקיצור די גוים קומען צוזאמען וואס טוט מען דא מען דארף מאכן די געזעץ זאגט ער קוקטס אהער נישט דא קיין גזירה מען געבט נישט גארנישט קיין עונש פאר א שיכור. פארוואס? ווייל דער גרעסטע עונש נעבעך איז דאס וואס ער טרינקט און וואס ער גייט דורך בשעת מעשה. נישט דא קיין הענגען, ס'איז גארנישט דא, דאס איז עס, דאס איז זיין עונש. האט דער הייליגער צאנזער רב געשריגן צום אייבערשטער, רבונו של עולם, קענסט אונז נישט שטראפן, קענסט אונז נישט, אונז האמיר שוין געשטראפט, א מענטש וואס פאלט אראפ אין עבירות דארף מען אים נישט געבן קיין שטראף, ער איז א געשטראפטער, נעבעך איז שוין צובראכן, און איז זייער צובראכן אינעווייניג, דאס קען מען נישט מסביר זיין פאר א מענטש וואס איז נישט אראפגעפאלן אין ווען א מענטש איז אראפגעפאלן אין ביטערע עבירות גייט ארום מיט אזא דערביטערקייט, מיט אזא צעבראכנקייט, וויפיל מען דארף אים פרייליך מאכן און נאך מחזק זיין, ער איז צעבראכן, רבונו של עולם דו דארפסט אונז שוין נישט שטראפן.